Wel, bore da, siwmai a chroeso i'r wers fyw yn Ofi Express yma uh, ar gyfer Sil y Tadau. Gobeithio bod chi'n istedd yn gyffyrddus a bod chi wedi mewn gyfrod i hwb, wedi agor y Dofi Express a bod chi'n barod i fynd. Nawr, bydd angen y Dofi Express ar agor yno chi heddi, ond hefyd mae yna dudalen weithgareddau eich helpu chi hefyd, a mae'r ddolen i'r dudalen weithgareddau yna yn sgrolio'r weilod y sgrin fan hyn, sef adobe.ly, cofio dod, Tadau 26. Adobe.lll Tadau 26. A bydd honna yn sgrolio fanna ar waelod y sgrin drwy gydol y sesiwn yma heddi, felly os oes angen ynoch chi nes ymlaen, bydd e wastod fanna yn sgrolio ar hyd y gwaelod. Uh, ar yr dudalen yna hefyd, mae yna wybodaeth am sut allwch chi ennill set o glust ffonau cŵl yy gan gymryd rhan yn y wers heddi. Nag oes rhaid chi cymryd rhan yn y wers a rhannu eich gwaith i'n oriel ni o ddyluniadau pawb dros y wlad i gyd. Uh, byddai dangos fwy i chi ar hwnna ar ddiwedd y weithgaredd gynta. Bydd dwy weithgaredd yn y sesiwn, felly os oes angen i chi fynd hanner ffordd drwy ddo, mae yna doriad bach eitha rhwydd fyna ble ni'n gorffen gweithgaredd un am ymlaen i weithgaredd dau. Right, digon o glebran, Dewch i ni gael mynd i weld beth sydd ar y dudalen weithgareddau yma te. Uh, Wel, dyma ni, dyma hi fan hyn, a fel ddwedais i, i gyrraedd y dudalen weithgareddau yma, na gyd rhaid chi'n ei ryw agor tab arall ar eich cyfriadur, felly mae Express yr agor dyfu fan hyn, dwi wedi agor tab arall, a yn y tab na nes i deipio adobe.ly slaes tadau 26. Iawn. Uh, neu wrth gwrs, allwch chi, os oes da chi um, ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, allwch chi sganio'r cod QR sy'n fyna, sy'n fan hyn, uh, sy'n fan hyn, sy'n fan hyn. Uh, allwch chi sganio'r cod QR sy'n draw fyna uh, i gyrraedd y dudalen yma hefyd. Um, Nawr, athrawon, cofiwch, os mae uh, cyflymder y wers yn mynd yn bach rhy gyflym i chi at dosbarth, mae croeso i chi oedi y fideo, chi chi'n wasgu pause, fel bod uh, yr dosbarth gael bach fwy amser ar ryw gam ac yna cario ymlaen ty bryd bynnag mae e yn eich siwtio chi. Newch chi, fe, ty beth sy'n siwtio chi ar gyfer y gwersi yma. Right, nawr, beth i ni'n mynd i'n ei gyntaf heddi? Wel, dewch ni gael sgrolio lawr te a gweld Wel, beth gyda ni'n neud yw, ni'n mynd i fod yn dylunio clawr cerdyn. Nawr, dylunio clawr cerdyn ar gyfer Sil y Tade sy'n dathlu ei ddiddordebau. Nawr, um, uh, dwi'n mynd i fod yn creu cerdyn ar gyfer, ar gyfer dad, uh, neu allwch chi fod yn neud rhywun peth, neu gallwn fe fod ar gyfer uh, chymod, rôl model arall yn eich bywyd chi, fel uh, chi'n bod yn dad cu, neu taid, neu wncl, neu brawd mawr, neu um, hyfforddwr, neu rhywbeth fel yna, uh, rhyw fath o berson fel yna. Ond beth bynnag, mae eisiau chi feddwl, fi'n mynd i fod yn meddwl am ddiddordebau, beth yw hobbies, beth yw diddordebau uh, dad. Um, no, mae dad, mae'r ma, ma, ma person yn llun yma, yn amlwg un o'i ddiddordebau fe yw gwau. Chi'n chi gweld yn mwynhau gwau fyna tra bod e'n cael disio o de. Uh, felly, dechreuwch feddwl nawr am rhyw dri diddordeb sydd gan y person i chi'n mynd i roi'r cerdyn yma i. Um, a wedyn fyddwn ni'n defnyddio sgiliau fel tocio delweddau i siapiau, mae hwnna'n un eitha newydd. Ni'n mynd i fod yn defnyddio AI cynhyrchiol er mwyn cynhyrchu effeithiau testyn. Ni'n mynd i fod yn chwilio'r llyfrgelloedd stoc, a ni hefyd yn mynd i fod yn, yn trefnu yn heinau. Right! Diolch i ni gael mynd draw i Roby Express i ni gael dechrau arni. Felly dyma fi ar y Roby Express, a mae Roby Express y Saesneg fan hyn, di ar annwyl. Dewch i ni gael newid Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Newid iaith Express, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar drws nesau'r gloch yn y cornel top ochr dde. Clic. A wedyn dewis y botwm yma sy'n dweud settings, settings. Rwy'n i ddewis settings, dyna ni. A wedyn i ni yn mynd i fod fan hyn yn newid yr iaith o English United States i'r Gymraeg. A dyna ni. Cael ffenest na lawr. A i ni nawr yn defnyddio Express Cymraeg. Hwrra! Right, nawr te. Ar gyfer y cerdyn yma, lycyn ni gael cerdyn siap sgwar. Iawn, felly uh, i ni'n ni, ni mynd i greu cerdyn siap sgwar bore yma. Felly i ddechrau gyda dyluniad siap sgwar, be sy'n angen i chi wneud yw clicio, dim ar unrhyw un o'r cerdyn mawr yma fan hyn, ond clicio Dwi'n blido bod yma. Cicio ar, ar y smotyn glas gyda'r plus. Cychwyn arni. Nawr, yn y ffenest sy'n agor i fyny, fe welwch chi bod na un dewis fan hyn yn gweud sgwar. Un wrth un, sgwar. Dewis hwnna. Clic. A dyma ni, dyma ein cynfas sgwar ni ar gyfer y cerdyn, y clawr y cerdyn i ni'n mynd i ddylunio. Right, na, cyntaf sy'n eisiau ni'n neud yw meddwl am gefndir. Cefndir i'r cerdyn, sy'n ni osod naws iddo fe. Nawr, i ychwanegu cefndir, y gyd sy'n rhaid ni'n neud yw clicio fan hyn ar y chwith, le mae'n gweud ychwanegu cynnwys, a dewch draw i'r elfennau. A o dan elfennau, dwi eisiau i chi iddo draw i cefndiroedd. Dyma ni. Nawr, fan hyn, allwch chi ddechrau meddwl am um, diddordebau y person sy'n cael y cerdyn. Ia? Felly, mae'n had i a diddordeb mawr mewn cerddoriaeth, felly allan ni fod yn chwilio fan hyn am cerddoriaeth. O, oh, oce. Okay. Uh, na roi music mewn da. Mae ni, iawn. Chymod, lle ni dreol un o'r rhain, rhywbeth fel hyn. Hwna'n eitha cool. Uh, Ac yn bod bach fwy hiwgar. Uh, mae hwnna'n neis. O na, gormod o eira ar hwnna. Um, Waw, mae hwnna'n brysur. Felly, lle ni fynd am rhywbeth fel yna. Uh, mae e hefyd â diddordeb mawr mewn uh, hwylio cychod. Ac i allan ni chwilio fan hyn am cwch. Mae ni. A mae yna gefn diroedd fan hyn i wneud y cychod. Mae ni'n cool. Um, dwi'n mynd moyn rhywbeth rhy brysur. Chi'n gwybod fel, dwi'n mynd moyn bod e'n lun o rhywbeth. Dwi'n mynd bod e'n fwy o just cefndir, chi'n gwybod? Mm. Nawr, ww, mae'n ein bach neis, lic hwnna. Um, Nawr, allech chi hefyd fynd ar ôl lliwiau, beth yw hoff lew y person sy'n cael y cardyn? Um, felly, uh, mae'n ma nhad i'n hoff o liw'r coch. Felly, na, chwilio coch. Dyma ni, lle chi fynd trwy ddo, a just meddwl felly bod chi'n mynd i ddewis hoff lew y person sy'n cael y cardyn. Hwna'n un cool. Hwna'n cool iawn. Felly, na, fynd am hwnna. Ie, yeah, fi'n mynd am hwnna. Um, iawn, felly gosod cefndir, chwilio am liwiau, chwilio am ddiddordebau. Um, chi'n bod, dim rai bod e'n rhywbeth amlwg. Mae hwn, dyw hwn ddim yn amlwg yna, e? mae hwn yn just yn, yn, yn rhyw ddyluniad bach cool gyda ti'n bach o, ti'n bach o sparkle yn y fe, fi'n licio hwnna. Right, felly fi'n barod i symud ymlaen. Nawr, Beth yn ni'n mynd i wneud? Nawr, yw, um, dechrau meddwl am luniau o ddiddordebau beth ti'n cael y cerdyn. Felly, uh, beth yw y diddordeb cyntaf dwi'n mynd i fynd am? Wel, diddordeb cyntaf dwi'n ddewis, ychwanegu cynnwys a mynd i'r cyfryngau y tro hyn. A diddordeb cyntaf fi'n ei roi, wel mae dad yn chwarae tuba mewn band pres, felly dwi'n mynd i chwilio am tuba. Right. O oh, ie, yeah. a yn y lluniau. Yn y lluniau. Right then, dyma ni. Tuba. Nawr, dwi'n mynd siŵr pan bod yn adredd yn dod lan fan hyn. O gwbl. Ond mae yna tuba fan hyn, mae'n yna da. Felly, i ddod mewn â'r llun yna, o'r tuba. Gret. Nawr, ni'n mynd i ddod mewn â tri llun. Ni'n mynd i ddefnyddio tri llun. Felly, mae eisiau bod ni'n neud siŵr, mae hwn yn rhy fawr fel mae, yn dweud, e? Um, yn rhy llydan yn sicr. Nawr, ni'n mynd i docio hwn i siap, siap diddorol. Felly, cliciwch ar y llun, unwaith chi'n dod mewn â'ch llun gyda, cliciwch arno fe. A yna, ar y top fan hyn, dwi'n mynd i ddefnyddio y botwm tocio. Sy'n fyna, clic, A dwi'n mynd i docio fe i siap parallelogram. Iawn? Felly defnyddiwch yr siap parallelogram sydd fan hyn. Right, dwi'n dewis hwnna. A dyna fe wedi tocio. Nawr, mae angen i'r tocio i fod yn, yn, yn llai cydan. Iawn, mae eisiau bod e'n fwy cil. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, just cydio, chi'n gweld yn y, yn y corneli yma, y, y fframyn yma, just Dyna ni, chi gweld? A mae e yn dangos i fi bod e'n mynd i dorri'r llun yn fwy cil. Nawr, allech chi fod yn tocio yr ochr dde hefyd, ond dwi, dwi moyn cadw popeth sy'n yr ochr dde. Be dwi eisiau cael gwared yno yw'r yw stwff yma ar y chwyth fan hyn, jyst yr, bod y cefndir uh, plaim yma. Felly, dwi'n mynd i docio mewn i gadw mwy o y tiwbau hun. Dyna ni. Rhywbeth fel yna. Os dim eisiau bod rhy ofalus, a wedyn clicio i ffwrdd, Na ni, gret. Na, dwi eisiau hwn i fod yn union yn ganol yr papur. Felly, er mwyn ei hwnna, allech chi chymod trial defnyddio llinellau pink a, a symud yr awr. Ond mae yna fotwm yn un safle, chi'n gweld? A gyda hwnna, allai jyst ddewis canol, canol. A dyna ni, mae'r mae llun yna yn union yng nghanol y papur. Right. Wel, ni moyn doi lun union yr un siap o hwnna bob ochr iddo fe. Felly dewch i ni gael just dyblygu hwn yn gyntaf, defnyddio hwn fel y templed. Felly'r llun cyntaf yma, clicio ar fe, wedyn tri dot dyblygu. A beth dwi'n gwneud yw just symud y copi draw. Fyna. A dyblygu to, tri dot dyblygu. Symud y draw. A dwi jyst eisiau'r bwlch na rhwng y lluniau i fod yr un peth y ddwy ochr. Fel na. Reit, cool. Na, mae hwnna, um, mae hwnna yn edrych yn gred fel mae fe, gyda jyst tri copi o'r tiwba. Ond y syniad nawr yw bod ni yn disodli'r lluniau mewn dau o'r un, a fel bod ni'n dangos mwy o ddiddordebau. Nawr, allech chi gadw'r un llun tair gwaith, Alle fe fod yn dri hun o, gwahanol o'r un diddordeb. Iawn, allen ni gael just tuba, band pres a offeryn pres arall. Allen ni wneud na. Ond um, dwi'n mynd i fynd am dri diddordeb sydd gan yn had i. Felly dwi'n mynd i gadw tuba fyna yn y canol. Neu felly na roi gadw tuba ar y chwyth fyna. A wedyn dwi'n mynd i glicio'r un o'r rai eraill a dwi'n mynd i ddewis di-sodlu lan ar y top. disodli. A dwi'n mynd i ddisodli'r llun yma gyda llun arall. Felly dwi'n mynd i glicio, wps, dwi'n mynd i glicio ar lluniau. A mewn hyn, allai chwilio nawr am ddiddordeb arall. Wel, ddiddordeb arall sy'n gan nhad i yw tools. Mae'n prynu tools Beth a beinedd? Wastod, y bryd mae'n mynd i unrhyw siop, mae fel sefynd yn ôl a, a, a chymod, sgriws neu hoelo neu rhyw dwlsyn neu rhywbeth neu gilydd. Felly, uh, dwi'n mynd i chwilio fan hyn am... Na, dwi'n mynd meddwl bod gair caw, uh, gret yn Gymraeg efo tools. Felly, wel, offer neu cyfarpar. Ond dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael... O, oh, na fe, offer. Na fe, wel, weithodd hwnna i fi. Uh, great. Offer yw yna. E? Right. Wel, uh, uh, felly dwi'n mynd i drial un neu ddau rai. Dwi eisiau bod e'n llawn dop o stwff. Na ni, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n llawn dop. Lle hwnna fod yn ddesg yn garej dad yn sicr. Right, a wedyn dwi'n gwneud yr un peth gyda'r llun olaf. Clicio na fe, disodli. o'r lluniau. A diddordeb ola sydd gyda dad felly yw cychod. Felly na i chwilio am cychod. O, oh, waw. So, gwaith trwy'r beth yw hynna. Na i chwilio am cwch de, cwch. Neu hwylio. Hwylio. Dyma ni. Right. Hyfryd. Ydw i ddewis cwch hwylio bach fel hyn. I? Gret. Gret. Right, da. Iawn. Felly, um, fi'n siŵr bod chi gyd wedi bod yn brysur fyna nawr yn, yn dewis y chi'n cynta, tocio fe i'r siap, ac yna yn, yn dyblygu'r chi na oherwydd mae hwnna yn y siap perffaith ar gyfer y ddau arall. A wedyn jyst disodli nhw uh, gyda lluniau gwahanol. Felly mae tri llun dyn ni mewn, dyluniad cwl fan hyn, dwi, oherwydd bod ni wedi tocio i'r siap y parallelogram yma. Nawr, be lle gen i wneud nawr, i roi'r i gefndir tu ôl i'r ein, i, i greu rhyw fath o fframyn tu ôl iddyn nhw. Felly, na gyd sydd eisiau gwneud i ychwanegu fframyn tu ôl i'r rhain yw i jyst rhoi petrial syml tu ôl iddyn nhw. Felly, ychwanegu petrial, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith i'r botwm ychwanegu cynnwys ac i'r elfennau eto. O dan yr elfennau, dwi ddim yn moyn cefndir y tro yma, dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau. A fan hyn, uh, dwi just yn mynd i ddewis patrial neu sgwar, yr un cyntaf fan hyn, sgwar cyntaf yma fan hyn. Dyna ni. Na, dwi ddim eisiau amlinell i'r sgwar, felly dwi'n mynd i glicio le mae'n gweud border fan hyn, a newid ei dim llenwi, dim llenwi, diolch. A nesa, dwi just yn mynd i wneud yn siŵr bod e yn fwy na Um, y lluniau. Nawr, chi'n gweld y bwlch sydd â ni rhwng y ddau lun? Dyna faint i ni eisiau i'r petrial i fod yn dangos uwchben top y lluniau hefyd. Iawn, esbonio hwnna to. Y bwlch yma, yn zoom o mewn fwy, y bwlch yma rhwng y llun hyn a'r llun hyn, y trwch y bwlch yna, maint y bwlch yna, yw tua faint licen ni i'r cefndir yma i ddangos uwchben top y llun. Chi'n gweld? A hefyd, gweilod y llun. Felly dwi'n dod lawr fe reit i'r gweilod, ond dwi'n mynd yn bellach. A faint yn bellach? Wel, ti ar un maint. Ti ar un maint a'r bwlch rhwng y ddau lun. Mae eisiau fi fynd yn bach yn fwy, dwi'n meddwl. Fel yna. Na ni. Ydych chi'n gwneud hwnna? Mae eisiau wedyn jyst ymestyn yr, yr ochrau, yr holl ffordd i ffwrdd o'r cynfas, fel yna. Ac yna, allwn ni ddanfon hwn i'r cef. A wneud hynny, ni gys eisiau gwneud draw i'r stac heina yn y cornel top o'ch dde, a chysgo y petriol na lawr i weilod y stac heina. Right, wel mae hwnna'n edrych yn cool, ond dwi ddim yn hoff o'r lliw. Lycen ni newid lliw yr rhamen yna. Iawn? Felly dwi'n mynd i glicio ar y petrial, ac yna dwi'n dod draw i'r llenwi fan hyn. Nawr allwch chi fynd am liw just di. Mae di wastad yn mynd i weithio. Neu mae gwyn wastad yn mynd i weithio. Iawn? Neu, syniad bach neis, yw i ddefnyddio y pipet Fan hyn, y pipet sydd ar dop y ffenest llenwi. A dewis lliw o'ch dyluniad. Er enghraifft, falle beth os ai am yr, chymod, y glas tywyll yma yn y cornel top ochr chwi. Nawr, mae hwnna'n edrych yn neis. Wel, neu lle ni fynd am y coch tywyll o'ch draw yn hyn. Mae hwnna'n neis. Neu lle ni fynd lawr i'r coch mwy llachar sydd yn hyn. neu'r porffor sydd yn y canol fan hyn. Chi'n gweld? A jyst dewis lliw sydd ar y dyluniad i hun. Nawr, o'n i'n hoffi'r glas na ges i lan fan hyn. Na ni. Reit. Mae hwnna'n hyfryd. Reit, nawr, jyst i wneud yn siŵr dwi yn mynd i ddewis y petrial a dwi'n mynd i ddod i'r safle, a chi'n gweld, dwi unwaith to yn mynd i ddefnyddio canol a canol. Canol, canol. Just i wneud yn siŵr bod yr uh, bwlch na sy'n ar, ar y top ar y gweilod yr un maint. Achos os ni'n rhoi fe'n y canol, bod lluniau yn y canol hefyd, yna bydd hwnna yn berffaith yn yr un maint. Reit de, gret. Wel, ni'n barod nawr i ddechrau ychwanegu testyn, ti'n bach o sgrifen. Felly, dwi'n mynd i roi dad ar ni, a as taw eich, a gallwch chi roi pa destyn chi moyn. Dwi'n dwi jyst yn mynd i roi'r enw dad. Rhaid, dwi'n mynd i glicio ar am testyn, ar yr ochr chwith, ychwanegwch eich testyn. Dwi'n jyst yn mynd i deipio mewn mynd dad. Mewn prif lythrennau, dwi'n meddwl. Yn ni fel na. Right, nawr. Mae eisiau ffont uh, llydan trwchus o'r rhain. Iawn? Dwi'n meddwl mae'n ffont tal. Mae hwn yn ffont eitha tal. Achos dwi'n mynd i wneud yn, faw, yn fawr fel hyn. A dwi, a dwi eisiau bod e'n mynd chymod, ar draws canol y cerdyn. Mae'n hwnna'n ffito'n oce, okay, nawr bod fi wedi gweud e. Uh, ond licen i bod e'n fwy trwchus. Felly, dwi'n mynd i fy mewn ar y chwilio drwy'r ffontiau am ffont mwy trwchus. Iawn, a chi'n chi gweld y ffontiau trwchus, mae hwn yn un da, chi'n gweld, Allegreia, yn trwchus iawn. Alfarn, hwnna'n un trwchus, hwnna'n un da, iawn. Chi sgrolio trwy ddo, Calcite, hwnna'n un da, hwnna'n cool iawn, ydw, fi'n licio hwnna. Right, fi'n mynd i fynd am hwnna heddi. Right, un o'ch chi'n hapus gyda'ch uh, font, just to, Newch yn fawr, a wedyn defnyddiwch safle canol canol i gael e yn ei le. Nawr, os ych chi'n teimlo bod e'n cuddio gormod o diddordebau, a falle bod ni'n i yn, chi'n bod, a bod yn onest, uh, yna allwch chi jyst wneud y testyn fach yn llai, a canol canol eto. Iawn? Safle canol canol, na ni. A nawr fi'n gweld mwy o'r lluniau, fi'n gweld mwy o'r tiwba, mwy o'r cwch na ar y dde, mwy o'r tools yn y canol. Right, iawn. Nawr, beth am i ni roi amlinell o amgylch hwn yn yr un llew a'r amlinell sydd o amgylch y lluniau. A ti ar un trwch hefyd, bydde hwnna'n yn ddylunio da. Felly dewis y testyn, a uh, dwi'n jyst yn mynd i ddod draw i le mae'n gweud lliw yr amlinelliad, fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis y pipet a dewis y lliw union na sydd dan ni fanna. Na, dwi'n mynd i ddod lan a thrwch yr amlinell, clicio ar y botwm trwch amlinell. A to, lycen ni bod ar trwch yr amlinell na tua'r un trwch a'r amlinell sy'n mynd o amgylch y lluniau. Fel na. Gret. Gwych. Right. A dwi'n hoff iawn nawr, fel mae'n mae edrych fel bod yna gyd yn perthyn iddi gilydd, yn dweud. Iawn? Um, na, nesa, nesa, lice ni uh, ddod mewn at yn bach o effaith sticeri ar y clawr yma. Iawn, felly dewch i ni gawn ni chwilio sticeri. Dwi'n mynd i fynd i'r ochr chwith, ychwanegu cynnwys i'r elfennau. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i ddod nôl i'r chwith i'r asedau dylunio. A na i chwilio mewn fan hyn am sticker. Dyma ni. A dwi'n chwilio am rai, chymod, y sticeri papur yma. Nawr, dwi ddim yn credu bod fi moyn rai, chymod, uh, le mae'n amlwg bod angen rhywbeth. Allech chi a sgrifennu rhyw neges arno fe, you know, rhywbeth fel dad ti'n cool neu rhywbeth fel yna. Uh, ond dwi'n meddwl bod fi, bod fi jyst yn mynd i ganolbwyntio ar siapiau. Iawn, felly sticker, siap, um, seren, mae hwnna'n cool, ac o hwnna. Yna fe, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i ti Sian. Fi wedi bod teimlo hwnna'n dod ers dechrau'r wers. Right, na ni. Sticker siap seren. Gred, yn ôl da i'r elfennau a chwilio to. Os yna rhywbeth arall mae... Felly lle ni fynd am... O, oh, donut. Um, sticker siap Ww, hael, mae hwnna'n cool. Um, chymod, achwanegwch chi, chymod, dau neu dri, os chi eisiau. O, mae hwnna'n un bach neis yn dweud, e? yr gwyneb yn gwenu. Um, seren fyna fel patch denim. Uh, fi licio, fi licio hwnna fyd, yr seren glitter na. Hmm. Um, ser yna neis hefyd, ser yna air. O, lyca'r galon yma, calon glitter. Fi gen i roi hwnna mewn. Lawr fan hyn. Just troi nhw chydig. Lico bod e'n mynd dros ymyl y fframyn glas. Fi'n meddwl bod hwnna'n effaith bach cool. Right, great. Nawr, mae eisiau ni nawr i ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI, i, i greu effaith ar y testyn yna. Iawn? Felly, dwi'n mynd i glicio ar y testyn. A dwi'n mynd i ddod i'r effeithiau ar y chwith, iawn, effeithiau. A be ni'n mynd i wneud yw teipio, nawr mae yna syniadau fan hyn allwch chi ddefnyddio un o'r rhain os ych chi'n hoffi nhw, ond dwi'n mynd i glicio ar y pensil achos dwi eisiau creu effaith newydd sbon yn hun. Iawn? Nawr, allai hwn fod yn sticker papur hefyd. sticker papur wedi plygu cew melyn. Iawn, cyn i dreol rhywbeth fel yna. Sticker papur wedi plygu. Debyg i'r seren fan hyn. Dwi'n licio'r effaith na bod wedi plygu. Hugh Melin. Triwn ni hwnna, gynhyrchu. Mae Express nawr yn mynd i gynhyrchu pedwar uh, dewis i fi, newydd sbon. Iawn, mae'n mae mynd i greu effaith newydd sbon ar gyfer y testyn yma. Mae'n cool iawn. Dyma nhw. Waw, cool. O, dwi'n hoff o reina. Dwi'n hoff i licor reina, mae hwnna'n really cool. Right, wel, fi yn hoffi reina, ond am yr a'n dod nawr. Chi wel, mae, mae just, um, wneud e'n neud yr lythyr yn gyntaf i chi, uh, er mwyn dangos efo'n hyn. Felly, reina fydd yn dod gyntaf, a wedyn wneud efo'n trwy ac yn hyrchu rai eraill. Iawn? Na ni, mae wedi llawn o'r gaps mewn nawr. mae'n neud yr un peth banana, mae'n cynhyrchu'r A i fi nawr bod fi wedi dewis e, chi'n gweld? Um, right, wel fi yn hoffi hwnna, fi yn hoffi fe, ond fi eisiau dangos i chi bod chi'n gallu trial gwahanol bethau, achos falle bod chi wedi trial hwnna, bod chi ddim yn ei hoffi fe. Felly beth am syniadau eraill? Gallech chi fynd am rhywbeth fel Sticker, glitter, lliw, air. Beth am hwnna de? Beth am glitter, lliw, air? Cynhyrchu. Debyg i'r galon sydd yn ei lawr ar y gweilod. Wel, fe gawn ni'n ar e. Waw, sgwlwch yr ein. Cool. Mae reina yn hyfryd. Beth arall gallu fe fod? Allu fe fod yn rhywbeth i wneud a'ch diddordebau. Mae dad yn chwarae tuba, tuba lliw uh, pres, felly um, metal lliw pres. Cynhyrchu. Iawn, felly lle ni gael Um, Felly ni gael hwn, allan ni hyd yn oed roi uh, offeryn pres. Mm, not da. Not da fan ni, ni cael bach o bres fyna. Uh, Dewch ni gael roi rhywbeth mewn fan hyn, rhywbeth fel tiw ba yw arian. Felly, chiwch chi arbrofi gyda hwn. Iawn? Arbrofi gyda fe uh, fel bod e yn, yn rhywbeth sydd yn edrych yn cool. So, felly, gall i fod yn rhywbeth i wneud â diddordebau, neu gall e just fod yn... Sa'n siŵr am hwn. Sa'n siŵr am hwnna o gwbl. Uh, Chyfo fe, fi'n mynd i fynd ôl i'r sticker na, o'n i'n hoff iawn o'r um, o hwnna. Felly, dwi'n ni, dwi ni roi mewn felly sticker... Sticker hologram. Holog, holograffig. Holograffig. Llew. Arian. Trin hwnna. cynhyrchu. Fi'n licor sticeri yma. Mae'n fi'n credu bod o'r effeithio yna yn cwl. Felly fi'n mynd i fynd nôl i'r sticker. A fi yn licor sticeri holograffig. Chwa, pan chi'n symud nhw, mae pethau fel sy'n nhw'n symud yn nhw. Uh, right, ydych chi'n gweld beth gewn ni'n ar e. Sticker holograffig Hugh Arian. Fi'n mynd am liwiau gole fel bod e'n cyferbynnu gyda'r glas tywyll sydd 'da fi yn yr amlinell. Wel, os i, os i fi, mae ma hwnna'n cool, ond mae fe'n eitha tywyll yn dweud. Uh, a mae'n anoddach i ddarllen achos bod yr amlinell yn las tywyll a'r testyn yn las tywyll. Ond os a un awr am un o'r rai mwy gole yma, fel yr un yma, bydd e'n rwyddach i ddarllen. Yn sicr. Ie, yeah, right, mae hwnna'n cool. Fi'n licio hwnna. Uh, mae e'n effaith cool o ran y sticker, ond hefyd mae e'n falle edrych, edrych bach fel dŵr o gyfer y hwylio. Tyma bach fel y pres hefyd um, yn, yr, yn y tiw bach. Felly, hwnna i fi'n i fynd am. Hoff iawn hwnna. Reit e. A mae'r A na ar y ffordd. Iawn, sy'n mysig chi boeni, mae'r A ar y ffordd. Na fe, mae wedi cyrraedd. Reit, wel fi wedi gorffen clawr y cerdyn, a mae'n edrych yn wych. Felly dyna ddiwedd y weithgaredd gynta heddi. Felly dewch i ni gael enwi hwnna, iawn? Felly dwi'n mynd i roi clawr cerdyn dad 2026. Na ni, clawr cerdyn dad 2026. Yn iawn. Nawr, yn y weithgardd nesau, ni'n mynd i edrych ar sut i ni'n gallu gosod hwnna mas ar un darn o bapur, fel bod chi'n gallu plygu'r darn o bapur yna i greu y cerdyn. Fel bod chi a'ch neges yn y canol, bod ni'n cael, uh, chymod, Mae peder ochr i gerdyn, yn oes e? Mae da chi y clawr hwn, mae da chi tu fewn y clawr sydd fel arfer yn cael ei adael yn wag, neu felly bod yna un llun bach uh, syml yn y fe. Wedyn mae da chi y tu fewn ochr dde le mae'r neges yn cael ei sgwennu, a wedyn wrth gwrs mae da chi gefn y cerdyn. Felly mae yna bedwar ochr i'r cerdyn, a dyna beth byddwn ni'n neud yn yr ail weithgaredd. Ond, rhag ofn bod chi ddim yn mynd i aros rown am yr ail weithgaredd, dewch i fi gael dangos i chi nawr fel allwch chi ennill y clustfonau i'ch dosbarth chi. Iawn? Felly, ar y dudalen weithgaredde, dyma beth sy'n angen wneud. A falle bod eich athrawon yma yn chi'n neud hwn wedyn a dim neud e nawr. Iawn? Felly, checwch gynta cyn neud e gyda'ch athrawon beth mae'ch athrawon moyn chi'n neud. Ond os ych chi'n barod i roi eich cerdyn mewn ar, or, ar yr oriel, sgrolwch lawr, Yr holl ffordd i'w aelod y dudalen weithgar eiddo, a fan hyn mae'n gweud, plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Felly, da gyd i ni blant y goffa wneud yw clicio fanna. Unwaith ni wedi gwneud hwnna, mae'n agor yr oriel ni. Dyma ni. A beth sy'n eisiau gwneud yw just ychwanegu eich ffeiliau. A, a fe welwch chi waith pawb dros y wlad i gyd fan hyn, uh, os ych chi'n hwyr yn dod. Uh, felly, i ychwanegu eich dyluniad chi i'r oriel, na gyd sy'n eisiau gwneud yw clicio ar Ychwanegu ffeiliau, y botwm yma fan hyn, ychwanegu ffeiliau. Clicio arno fe. Nawr te, na gyd sy'n eisiau gwneud, chi'n gweld, yw llusgo eich cerdyn dad fan hyn. O na, dim llusgo, sori, fi di'n ngofio. Ticio'r bocs, ticio'r bocs fan hyn. A ychwanegu at yr oriel, dim llusgo, ticio. Ticio'r bocs ar gyfer eich cerdyn, sef y peth cyntaf yn un o'r rhestr, a wedyn ychwanegu at yr oriel. Nawr, mae'n jyst yn gweud fan hyn, uh, gall unrhyw un sydd ar dolen yn gallu cael mynediad at a, a rannu ffeiliau a chwnegod yr oriel. Na gyd mae'n gweud yw bod uh, pob, pawb sy'n dod i'r oriel yn mynd i weld eich cerdyn chi. Okay? So mae hwnna'n iawn. Rydyn ni glicio iawn ar hwnna. A, dyna ni, chi'n dyn, wedi wneud. Dyna'r cerdyn, wedi ychwanegu, edrych yn wych. Uh, felly, ychwanegwch nhw, achos mae, mae doi dy fi mewn yna ar y foment, uh, yn edrych yn unig iawn, felly bydd e'n gret os gewn ni gannoedd o gerdiau mewn yn yr oriau. Cyn y gyd sy'n angen i chi blant i wneud yw ychwanegu uh, eich cerdyn i'r oriel. Uh, athrawon y gyd sy'n angen i chi wneud i wneud rhywbeth bod yr clisffonau yn y cyrraedd y dosbarth yw clicio ar y botwm sy'n gweud cenwch y ffurflen yma, A fan hyn, dyna'r ffurflen i chi athrawon. Ber iawn, na gyd yw e. Enw chi, cyfeiriad e-bost chi, enw'ch ysgol, faint o blant sy'n cymryd rhan, pa wers fyw uh, chi wedi defnyddio, sef uh, sil y tadau, a wedyn ble chi weld chi'n Nghymru wrth gwrs, a wedyn cyfeiriad i bostio y clustfôn. That's it. Right, iawn. Ni'n mynd i fy mlaen i yr ail weithgaredd nawr, le ni'n mynd i fod yn, yn gosod y cerdyn yma er mwyn i argraffu. Felly, i wneud hynny, beth sy'n eisiau chi wneud yw dod nôl i dudalen cartref Adobe Express. Felly, cliciwch ar yr A liwgar, cornel top ochr chwith, A dyma ni nôl ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, ar dudalen cartref Adobe Express, mae eisiau i chi i ddechrau prosiect sgwar newydd sbon. Felly dwi'n mynd i wneud yr un broses eto. Cornel top ochr chwith, clicio ar y plus, yna dewis sgwar fan hyn. Clic ar hwnna, a dyma fe. Nawr, beth cyntaf sy'n eisiau gwneud yw mewn ar clawr. Nawr, mae'r clawr yn eich stwff. Ych chi'n gweld ar yr ochr chwith fan hyn, mae yna fotwm sy'n dweud eich stwff. Felly, na i glicio ar eich stwff. A uh, dyma fe fan hyn, yr un cyntaf fan hyn, yr restr fydd eich cerdyn, eich clawr chi fan hyn. Iawn, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Clic. A ni eisiau chwnegu hwn fel delwedd, nid fel tudalen, peidiwch y clicio ar y botwm glas. Cliciwch ar y botwm gwyn sy'n dweud ychwanegu fel delwedd. Iawn? A beth bydd hwnna'n neud yw gosod hwn ar y cerdyn fan hyn, ar y, sorry, ar y cynfa sgwar yma fan hyn, fel hun. Da, dyna fe. Nawr, Fel dweud si, mae yna bedwar rhan i uh, gerdyn. Iawn, pedwar rhan. Uh, mae dyn ni'r clawr, tu fewn y clawr, uh, ochr dde tu fewn, a wedyn cefn. Felly mae eisiau ni gael y pedwar rhan yma ar, ar, uh, ar y dyluniad yma. Nawr, uh, a byddwn ni'n plygu nhw, byddwn ni'n plygu'r cerdyn wedyn uh, i greu y pedwar rhan yma. Felly dewch i ni gael wneud yn siŵr bod y cerdyn yma yn ffitio cwarter ucha y papur yn unig. Nawr, y ffordd dwi'n meddwl sy'n orau i wneud hwn, yw i just wneud e'n amlwg yn rhy fach. Mae e bendant yn rhy fach fyna, yn dweud. A just o draw ar cerdyn, nes bod ni'n cyrraedd, nes bod yr ymyl, na ni, nes bod yr, i ymyl e yn y canol. Chi'n gweld, dwi'n cael y linell binc yn dod lawr. Fyna. A nawr bod e fyna, dwi'n mynd i ddod lawr e fe, teg at y canol, Tan bod fi'n cael... Na ni, tan bod fi'n cael llinell binc arall. Nawr, fi'n gwybod bod y cornel yma union yng nghanol y papur. A na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw cydio yn cornel top ochr chwith a llenwi fe'r holl ffordd i ymyl top y papur fel yna. Dwi'n gwybod nawr bod hwnna'n union y maint cywir a bod e'n llenwi cwarter y papur. Rhaid, dewch i ni gael troi hwnna rownd te. Mae eisiau bod hwn wyneb i weired, upside down. Iawn? A os chi'n meddwl, wel pam? Pam bod eisiau bod hwn wyneb i weired? Achos be fyddwn ni'n neud yw, pan fyddwn ni'n argraffu hwn ar ddarn o bapur, yw plygu hwnna lawr, plygu fe lawr bant wrthyn ni, a wedyn byddwn ni'n plygu fe mewn, ac yna bydd e yn, yn yn gwynebu ni ar flaen y cerdyn. Right, felly, mewn a y clawr, a'i roi e uh, yn y cwarter uchaf ar ochr chwith. Iawn, cwarter top ochr chwith. yr, yr cynfas newydd yma. A wedyn cofiwch bod eisiau droi ar e own fel bod e'n wyneb i weired. Iawn, nawr, falle bod chi eisiau rhyw liw fel cefndir i'ch papur, mae hwnna'n syniad bach eitha neis. Felly, i wneud hynny, dwi jyst yn mynd i glicio ar y llwyd tu fas i'r cynfas, a wedyn allai glicio ar y chwith le mae'n gweud cefndir. Ar hyn o bryd mae'n win. Wel, dewch i ni gael mynd am rhyw liw arall. Iawn? Um, beth am... Dwi'n licor yr er porffor yma. A wedyn, felly, licen ni'r porffor yna i fod ychydig yn ysgafnach, felly dwi'n mynd i glicio ar personol, ar y top, personol. Oherwydd y dan fan hyn nawr allai oleio y porffor yna. Ta faint i fi moyn. Cymaint yna, dwi'n meddwl. Na ni. Gret. Iawn, wel, nesaf, mae eisiau i ni i gael ein, um, mae eisiau ni gael yn uh, llunellau plygu, dwi'n meddwl. Iawn, mae eisiau ni gael ein llunellau plygu, i helpu ni blygu hwn yn gywir. Felly, dewch i ni gael mynd i'r siapiau. Dwi'n mynd i, mynd i ychwanegu cynnwys. ac i'r elfennau eto, a dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau, a dwi eisiau'r linell, dyma'r linell fan hyn. Clic. Right, dyna ni, lun, llinell ddi. Na, dwi eisiau'r linell ddi yma i fod yn denau, denau, denau. Felly, ewn ni, ewn ni ar trwch reit lawr i un. Iawn? A dwi hefyd eisiau fe fod yn, uh, yn felly yn doredig, neu'n dotio toredig, un o'r rhai yma sydd ddim yn mynd i fod mor amlwg. Na ni, toredig yn iawn. A dwi'n mynd i ymestyn hwnna reit ar draws y papur, fel hyn. A chi wedi dyfalu beth fi'n ei wneud, sgil ni wedi defnyddio yn y weithgardd gyntaf bod yma, sef safle, a dwi'n mynd i ddefnyddio canol canol i wneud yn siŵr bod y linell yna'n union hanner ffordd lan y dudalen. Nawr, dewch ni gael dyblygu'r linell na. Iawn, fel bod ni'n cael un sy'n dod lawr hanner ffordd trwy dudalen hefyd. Dwi'n mynd i ddod i fan hyn i... Wp, dwi'n mynd i clicio ar y botwm dyblygu ar y top. Na ni, a dyma'r un newydd sydd â fi. A dwi eisiau cilch droi hwn, felly defnyddio'r er, ardd cilch droi, smotyn glas yma fan hyn, sydd o dan y linell hwn. A i ni moyn i droi e 90 gradd yn union, 90 gradd yn union. Dim 91, dim 89, 90 gradd. Right, na. Eto i gael hwnna yn y lle cywir, dwi jyst yn mynd i fynd i safle, canol, canol. A wedyn mae e yn mynd i fod yn berffaith. Nawr, licen ni bod yr llinellau yna ddim cwet mor amlwg, felly beth na i wneud nawr felly yw just um, dod lawr ar anrhyloywedd fel bod e yn ysgafnach. Na ni, just y moyn braidd gweld y linell yna. Rhywbeth dyr un yma. Um, just yna i'n helpu ni i blygu fe y cerdyn yn syth. Dwi'n ei mwyr y moyn i weld e. Fel na. Na ni. Nawr chi braidd yn gweld na ar y sgrin, na zoom o mewn. Chi'n gweld? Mae nhw fyna yn ysgafn, ysgafn, achos bod fi wedi dod lawr ar anrhyloiwedd, felly fi wedi gwneud e uh, tyma bach yn, yn fwy tryloiw. Right, wel, mae angen neges mewn cerdyn, a mae'r neges yn mynd yn y cornel gweilod ochr dde. Iawn? Meddyliwch am y rhan hanner gweilod hwn nawr, y, y, y, y ddau ddarn y gwag yma, fel tu fewn y cerdyn. Ond pan ych chi'n agor cerdyn, mae'r ochr yma fel arfer yn wag, a mae'r ochr yma uh, yn cynnwys yn neges. Wel, yn lle bod yn wag, felly yna i jyst roi rhywbeth mewn yna sy'n berthnasol i dad. Felly yna i fyny. Ychwanegu cynnwys elfennau, a na i chwilio fan hyn yn rhysedau dylunio am rhywbeth fel Cwch. A just gweld os na gwch bach. Mae gen i, mae hwnna'n un bach neis, chi'n gweld? A na i just roi hwnna nawr mewn fel la. Ie, yeah. tua fel la. Neis, neis. Sym angen bod e'n wag, chwel. Ond yr, yr cornel pwysig yw'r cornel yma, cornel dde gweilod, sef le mae'r neges yn mynd. Felly dwi'n mynd i ychwanegu testyn, tam testyn, ychwanegu chi testyn, a dwi'n mynd i ddod draw o fe fan hyn, a dwi'n mynd i deipio'r neges gyda i dad, coma, Sil y tadau Hapus. Diolch am bopeth. Cariad mawr, coma, Meredydd. Na ni. Iawn. Felly dyna'r neges. Uh, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwyth, licen ni alinio hwnna i'r canol. Mae wedi alinio i'r chwyth ar y foment, felly dwi'n mynd i licio i alinio fe'r canol. Neis. Nawr, uh, nesa, y ffont. Mae eisiau ffont, chi'n bod, sy'n edrych fel bod fi wedi sgwennu hwn. Felly, beth am mynd mewn yn chwilio am rhywbeth fel ffont pen? teipio pen mewn yn un. Uh, oh, mae fel arfer yn dangos efo na. Pam dwi'n mynd dangos yna? E Wel, tri o ni, beth yw pens? Dwi'n hwnna'n neud y byd. Right, dwi'n hwnna to. Falle bod eisiau fi ailwyth o'r dudalen, achos pan mae pethau ffynnu'n digwydd, clicio ar ailwyth o'r dudalen. Hwna'n datrys popeth fel arfer. Right, dwi'n hwnna to. Pen. Oh. Beth yw hwnna? Nanwm pen. Oh, na ni. Mae hwnna'n un neis. Pen, trwy ni hwn, beth yw canto pen? Da bo. Ewa, ta beth, mae'r nanwm yna yn edrych yn hyfryd. Fi'n licio hwnna. Ac i chi hefyd drial uh, mewn mynd hand. Yn to. Hand. Chi weld, mae ydych chi Adobe Handwriting. Fan hyn. Karl Marx Handwriting. Cwpl o rai fan hyn. Iawn, sy'n gweithio neis fel llawsgrifen. Neu mae brush hefyd. Brush. Cwpl o rai yn edrych. Cyn i mwyn o'n i'n bach neis. Na ni. Gred. Nawr, unwaith chi wedi gwneud hwnna, allwch chi wedyn, chyfo, just merenio, just checo. Mae'n chi bod dim eisiau'r bwlch na, nagos. Just checo nawr pa mor fawr mae ma modd wneud hwn. Byddwn ni'n wneud e mor fawr a bosib, dwi'n meddwl. Byddwn yna. Felly chi roi cwbl o sticeri mewn mynd hyn hefyd. Dwi'n meddwl yn eitha plaen. Gret. Wel, y peth olaf sy'n eisiau fi'n credu yw ar gefn cerdyn, fel arfer bydd e'n dweud pwy sydd wedi dylunio'r cerdyn. Iawn? Felly, dewch i ni gael dyblygu hwnna to, y dyblygu y testyn yma, dyblygu. A dwi'n mynd i newid y testyn yma jyst i ddweud dyluniad gan Fi? Iawn, gred. Nawr, mae eisiau bod hwnna wedi troi wyneb i weired. Na ni. Nawr, allwch chi roi fe'r weilod, felly os ych chi'n moyn bod ar y gweilod, cefn y cerdyn, mi eisiau chi roi hwn wyneb i weired, wyneb i weired, wyneb i weired ar y top. Neu, weithiau gewch chi hwnna, chi'n modd, tua'r canol, Iawn, rhywbeth fel yna. Nawr, allwch chi hefyd fod yn rhoi chymod, rhyw sticker tu ôl i hwnna, rhyw siap tu ôl i hwnna, mynd i'r ychwanegu cynnwys, mewn i'r er, uh, sorry, mewn i'r elfennau. Chwilio eto am sticker, felly, sticker. Um, beth a i am? O, mae'n ni bach neis, rwy'n melyn yma. Just rhoi e yn ei le a rhoi e tu ôl i'r testyn. Na ni, mae hwnna'n edrych yn gret. Hyfryd. Dwi'n gallu edrych lawr, ti'n bach yn llai. Na ni, dyluniad gan Myreda Jones. Mae hwn ar gefn y papur. Nawr, os ych chi'n mynd i argraffu hwn, mae yna rhywbeth bach cool yn Express sydd yn helpu ni i argraffu, torri hwn, nawr felly bydd angen i staff yr ysgol i helpu chi dorri hwn yn, gyda chymod, gilotîn, gyda'r trimiwr. Um, peidiwch chi a mynd i wneud hwnna. Uh, ond weithiau mae hwnna'n anodd achos ydych chi'n gwybod ble i, i leino fe lan ar y gilotîn. Nawr, mae pethau ar gael i ni yn Express sy'n mynd i helpu ni gyda hwnna. Gallwch chi ddangos i chi. Os i ni'n mynd i lawr lwytho hwn fel PDF, dwi'n mynd i glicio ar yr eicon lawr lwytho fan hyn. A dewis PDF argraffu. Nawr, chi'n gweld beth da ni fan hyn yw ychwanegu marciau tocio, ie yeah, please, a na i ddangos rheina i chi nawr. A wedyn hefyd, oedden ni moyn dangos y gweidi, di ar anwen, na i esbonio beth yw hwnna, ond oedden ni eisiau tyn bach o weidi hefyd. Be mae gweidi yn neud yw, mae e'n mynd i wneud y cefnder glas gole yma chydig bach yn fwy na sydd angen. Fel bod pan i ni yn, to yn torri fe, bod ni'n torri chydig bach o'r glas i ffwrdd, fel bod yr ymyl sydd gyda ni yn berffaith. Mae'n cael ei alw'n blid neu gweidi yn Gymraeg. Iawn? Felly ni moyn y marciau tocio, a ni'n moyn uh, dangos y gweidi. A felly nawr os dwi'n llwytho hwnna lawr, na i ddangos i chi beth mae'r ffeil PDF na yn edrych fel. Iawn? Dyma ni, mae'n lawr lwytho'r ffeil PDF. Nawr, pan ni'n argraffu hwnna, bydd e'n edrych fel hyn. Iawn? A chi'n chi gweld beth yw'r er, er marciau tocio yw... Zoom mewn. Y marciau tocio yw'r cynulliad D yma yn y cornel, chi'n gweld? A dyna le uh, mae staff yr ysgol sy'n mynd i dorri'ch cedrych chi'n gallu leino uh, ymyl y trimmer lan ar y linell ddi yna. A mae reina gyda chi wrth gwrs bob ochr, chi'n gweld, fan hyn hefyd. A chi'n chi gweld bod e'n mynd i dorri chydig bach o'r glas yma i ffwrdd. A'r, a'r glas ychwanegol na, glas extra na sydd dan ni, uwch ben y linell ddi, a i'r ochr o'r linell ddi, os pan ni'n trymo'r ffordd arall, yw'r gweidi, y blid. A chi'n chi gweld nawr, os byddwn ni'n trial trymio ar hyd yr ymyl glas yma fan hyn, falle byddwn ni ddim cweit iawn, a byddwn ni'n cael, chymod, jyst rhyw llinell bach wen, um, bydd e ddim yn edrych mor daclus. Felly, pan ni'n ni'n ychwanegu gweidi, uh, mae e'n meddwl bod ni'n torri chydig o'r lliw glas i ffwrdd, sy'n meddwl bod yr ymyl yn mynd i fod â'r lliw perffaith yr holl ffordd i ymyl y papur. Iawn? Felly dyna beth yw uh, ychwanegu marciau tocio a ychwanegu gweidi. Mae'n helpu ni pan ni'n ni'n argraffu hwn mas nawr. Uh, staff yr ysgol yn helpu chi gyda torri fe, gyda'r tocio, uh, trimio fe. A wedyn i chi just, na gyd sy'n chi'n gofyn ei, yw plygu'r darn papur sgwar sydd chi ar ôl, i blygu fe yn gyntaf, plygu fe lawr, plygu'r er, er clawr hyfryd i ffwrdd wrthoch chi. uh, a wedyn plygu yr uh, darn papur yna i mewn, a dyna chi eich cerddi wedi wneud. Allwch chi uh, roi ychydig bach o leads bo i ddala fe mewn lle, ond, ond fel arfer mae'r cerddi yma'n gweithio eitha neis, heb, heb leads, dim angen glid fel arfer, ond allwch chi os ych chi eisiau. A dyna ni, wedi creu cerdyn ar gyfer Sil Tade, ond nid just dylunio'r clawr, ond hefyd wedi dysgu sut i osod hwnna mas yn gywir er mwyn argraffu fe i gael pob uh, ochr o'r cerdyn. Wel, dyna ni. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma. Ni wedi cael lot o hwyl. Os ydych chi'n postio athrawon i'r cyfryngau cymdeithasol, byddwch chi'n cymryd rhan o ers. Yna, tagwch fi mewn at Ysgol Ddigidol, at Merenydd J, uh, hashnod uh, pawb o staff, uh, pawb o bob ysgol dros y byd sy'n defnyddio adnoddau Adobe yw hashnod Adobe Edu Creative. Felly, os ych chi yn postio rhywbeth, defnyddiwch y hashnod na fyd fel bod athrawon uh, dros y byd yn gweld y gwaith gwych i chi'n ei fan hyn yng Nghymru fach. Wel, dyna ni. Mwynhewch, uh, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel, hawliwch eich clustffonau yn rhad ac am ddim, uh, a fi wela chi, mae yna ddwy wers, mae yna ddwy thema ar ôl, mae yna ni thema uh, diwedd blwyddyn thema 1, diwedd blwyddyn thema 2, a bydd rheina'n rhedeg cwpl o weithiau drosof, yn nhw'n ail adrodd, achos ni'n gwybod pa mor brysur i chi gyd nawr o diwedd y flwyddyn. Felly athrawon, ewch i uh, lan fan hyn o top y sgrin, adobe.ly slash live lessons, ewch i'r ddolen yna, er mwyn uh, gweld dyddiadau y sesiynau sydd i ddod, gan gyfrestru i chi wrth gwrs yn cael y dolenni wedi danfon ato chi, dolen YouTube a dolen streamiad rhag ofn bod YouTube wedi blocio gyda chi yn yr ysgol, ond hefyd wrth gyfrestru bydd e'n rhoi e ar eich calendr Outlook chi. sydd yn, yn ddefnyddiol iawn fi'n fi teimlo, achos uh, i chi'n gweld yn dod, o ie, mae hwnna gyda fi di mercher, mae eisiau fi gofio bod y Chromebooks gyda fi neu beth bynnag. Felly, cofrestrwch y gyfer y sesiynau, mae yna ffurflen newydd, haleluia, oherwydd o'r hen ffurflen yn ben tos, mae yna ffurflen newydd, llawer symlach i'w ddefnyddio. Felly, ewch i'r ffurflen, cofrestrwch, fel bod ni'n cael llwyth o bobl ar yr gwersi yma, fel bod ni'n gallu cadw nhw i fynd am beth bethau. Right, wela i chi ar y themau diwedd blwyddyn, thema un a thema dau, ond am nawr, diolch am eich cwmni chi, a hwyl am y tro.